Den nos edicionnan anterior nos a trata e topico di medio social diferente bia. Nos a trata con esaki tin influencia riba nos bida personal, pues awe eigenlijk mi ta ke pa nos discuti algo mas di social media, pero den otro angulo. Bosan ta di opinion cu si un persona den un relacion manda un mensahe priva pa otro persona e ta un engaño? Of no? Kiko boso ta pensa? Nan slide un DM, por ehempel? Yes, exactly.
Sea via di Facebook. Sí, sí. E manera den tren. Sí. Ora bo slide un DM, esei ta make men chit. Correcto.
Yes.
Bo ta cuminsa na chit cu bo pensamento. Okay. Bo tin gana di haci algo. Y despues bo ta chit cu e accion mes. Bo sa, mi ta kere ta depende e pareha su grado di jaloezie. Kiko ta tuma of kiko no ta tuma paso tin hende ku ta gewoon nan no ta worry ku e hende manda DM of whatever basta lek os yega asina leu. Abo ki garantia bo tin ke no ta yega asina leu. Den universo no tur kos ta kuminsá ku intenshon. Korekto. Ku ora bo haña gana wak bal wak su podrá ta lei bo por a gewoon kleke like anto sigui. Awor no, bo a disidí ku bo ta bai slide un DM, bo ta bai sete hende bai Pero de ki intenshon bo ta tin? Dos ya kaba bo kuminsá hinka un intenshon den bo kabes. Korekto. A no laga mi si bo sa hopi relashon awendia a kuminsá na un DM. Yes. Bosan ta ins of bosan no ta ins? Mi ta ins. Ya, mi sa. Mi no sa ku ta na di, mi no por bisa ku ta na un DM, pero mi por bisa si ku ta na e intenshon pa tin kontakto ku e persona. Pues e intenshon di tin kontakto ta hasi E trabou bo por bisa ku e voorwerp, anto despues e aktitut, kon lei ku boso na papia, e kle, ke konekshon ta hasié e relashon desaroyá. Un kos ke mi no ta kere den ta kuminsá krea un amistat riba medio sosial. Des ban bisa si bo ta konosé e persona kaba bo ke djis buska su drechi, ainda bai mi por kuestioná bo, pero ta otro for di ora ku via di Facebook òf Instagram e ora ei bo ta kuminsá.

Di ei a luci ta depende di cua y level y a luci e pareha tin anto ke ta tune of laga. Pero me pa mi ta sincero, mi opinion sincero di mi mes, ami mi no ta tune si no. Des ami ta considere e como un cheating si. Un cos si, e gainan eigenlijk tin cu cuminsa bisa bon cla ki status e relacion tin. Pasobra tin ora bo ta den un relacion. Anto e persona ta kere ku ta kos serio luga pa e gai djis ta un bosa algu pa e basila kuné anto ora ku e bin tende ku e gai a manda un message priva chai a banda nan segun e e gai ta bezig ta engañ'é i kaminda ku no tin nada serio pero e ta un waki toki banda di e pareha òf si bo tin manera un pareha anto ba bai manda DM kon e pareha ei tin bo sinti e leo rei. Entonces pa nos bai wak si hende tin ban pone ora aki pa nos papia di chit bo tin e pareha ta bo pareha so bo ta hasta post kuné riba Facebook pone ku bosnan ta pareha en un relationship bo ta en un relationship okay entonces ami no ta flepi mi no ta pensando nada nos ta den un relationship ami ta bisa pa bai manda un message pa un otro persona kon ami tin bo sinti mi e ora ei paso e persona ei sa ku bo tin un pareha anto Bo mebia eén i sa tambe ken ta bo pareha. Bo abo komo mi pareha a bai manda un message pa otro hende. Kon ami bin a sinti mi ahori?
Korekto, korekto.

Aha.
Seo Rey ta hopi great pasobra nos a haña e opinion tambe di un manera ku nan a hoon join nos. Anto esaki ta e ambiente ku nos kere krea awe den Punda Vibe kaminda nos hendenan tambe por duna nan opinion. Dankievel meneer anto nos ta sigui ku mas den Punda Vibe.